बापरे गरम एते होइ छै जकर जहन के आराम करै छै कतऽ जायब दुपहरमे घूमे फिरे ले अयते रहे बुढ़वा तब ने जेबो करती संग कऽ कऽ खेत पथार दिस भौजी ये भौजी बाप रे बा खूब लेकिन पलंग पर अहाँ आराम कर रहल छी की बात है बैठ बैठ बुआ बैठ बैठब की भौजी की करिए ये बूढ़ सूढ़ भौजाई भेले तऽ दियोर सब कोना ध्यान देते भौजाई पर अरे भौजाई बूढ़ हो चाहे जवान रहे लेकिन भौजाई तो भौजाई हो अच्छा पता है जे पुरनका भौजाई में जे मजा है से नबकी में थोड़ी मजा अतै एहन बात छै देखियो ते दुआरे बियाह के अखन दिने पड़ल हन दू चार दिन में कनिया मन बियाह क के घर आयत तैसे पहिले भौजाई सबके भूल गेलिए अरे ते दुआरे तऽ अहाँके पास एलहुँ हन अहाँ से टिप्स लै लए एहि दुआरे कि नया नया हमर शादी होते नया नया हमर कनिया हेतै तऽ केना ओकरा से बजबै भुकबै केना से ओकरा मेल मिलाप करबै केना सोहारत मनेबै ताहि दुआरे तऽ पूछे लए एलहुँ हन अहाँ से बाप रे बाप आइ काल्हिके छौड़ा सबके देखै छियै जे जनैमके खड़ा नहि होइ छै आ सब बात बुझैत रहै छै एक अहाँ छी जे सब दिनके बकलोलिएके बकलोलहा छी अरे एहि दुआरे अहाँ से पूछल हम्म। देखियो केकरा नहीं पता रहे कि की करे के लेकिन अहाँ भैया के साथ सब कुछ के नहीं तो अहाँ के पता होत ना की केना करे नहीं करे है की की बाजे छी हां यो हां अहाँ के नहीं बुझल यो नहीं बुझल है तब न एलो होना तार कहू ना पहले बियाह तो हुआ दियो अरे हेबे करते 6 तारीख के डेट फाइनल भेले है हां हां हाँ। देखियो 6 तारीख के बियाह है त अखन तक 3 गो 4 गो दिन से बियाह हां आ अखनी सब सोहाग रात के तैयारी चारि तारीख के मटकोर है गीत गाबे ला चलि अबे अंगना बुझलियै अहाँ के माय कह तब ने जायब अरे हम कहै छी ना माय तऽ कहबे करते माय के छोड़ू ना बाद में पहले हम कहै छी चलि आब गीत गाबे ला चारि तारीख के मटकोर हाँ। आ छह तारीख के बियाह इनवाइटो दऽ रहल छी अच्छा हाँ अहाँ दिसन से अलग आ दियादी भोज अलग आ अलग। गोतनी दिस- अथी साउस दिसन से अलग हाँ कहू ना भौजी तऽ कहू ना केना की करे पड़ते केना की करऽ पड़तै हँ बियाह कऽ के अनबै हँ। सोहाग राति के दिन हत- माने राति हेतै हँ की बुझलियै ओहि दिन अहाँ हमरा से इएह पूछै ले हम अहाँके बता देब ओहि दिन हम कथी पूछब अखन कहू ने अखन से कहबै ने तऽ हम एकदम ट्रेंड रहबे ने भेल यानी कि अखन अहाँके कहि देब तखन से अहाँ याद करबै हँ प्रैक्टिस करबै हँ आ गिफ्ट में कथी सब देबै सेहो हमरा कहि दिया मुँह देखाई देबै ने

कनिया मनिया के देखे छियै नया नया फैशन की बुझलियै लेकिन तैयो बता दै छी पहिलुके मॉडलमे हमसभ जे कहियै से। एकदम से सजा लेम बिछौना आर की बैलून से फूल से नीचा में फूल से सजा देबै ओ कनिया के ऊपर सुततै की बोलिए फूलों के सेज लगा देबै ठीक

अहाँके केना के समझाएब बुझाइ छै एगो एगो पाट पाट समझाबऽ पड़त तें दुआरे ने कहै छी हमरा बता दिअ देखियौ अहाँके कनिया घोघ तानि कऽ बैठल रहतै एना हँ अहाँ जैबै हँ आ जेना अखन अहाँ बैठल छी तेना बैठबै हँ आ उठाइयो तऽ हमर घूंघट हँ एना कर घूंघट उठा एना कऽ शर्मे तऽ अहाँके कनिया हँ अहाँ एना कऽ एना कऽ मुँह पकड़ि कऽ उठेबै हँ तऽ कनिया एना कऽ मुँह पकड़ि कऽ मुस्कियात की भेलियै हम्म, हम्म। हाँ तकर बाद एक गिलास दूध गरम रखने रहत अहाँके कनिया अहाँके देत पियै लए अहाँ पी कऽ बॉडी बनेबै आ पिए के बाद पिए के बाद जते ओकर जेवर रहतै कन्या सब उतारि देबै एक एक तकर बाद जे होइके छै से हेतै ओ, कुश्ती लड़बै दुनू परा दोनों मारपीट करबै यार मार पीट नहीं जब एक पति पत्नी में होय के चाही से होय। अच्छा अच्छा दोनों प्राणी सुत रहबे की भगवान जब सुत नहीं रहबै ओहि के आगे जे होय के हेते से हेते अच्छा बुझ गेले वंदर के बात ना हाँ तो से कहियो ना भौजी आ गिफ्ट में हम हाँ अपना मन से जे देबै की बोलिए चाहे हार लऽ लेम चाहे झुमका लऽ लेम चाहे टिक्का लऽ लेम चाहे अंडा लऽ लेम कुछो एगो दऽ देब अच्छा की चल बोलिए लेकिन हम तऽ कहली कि अहाँ जब बता देली तऽ हमरा कनि परेड कॉलो कऽ के देखा देती तऽ अच्छा रहत कि केना केना की करे पड़तै लेकिन हँ। अहाँ जे ई सब बात कहली ने तऽ बात हमरा बुझाय कि काम शुरू करे से पहिले हम एकदम पसीना पसीना भऽ गेली अहाँ के बाते सुन के देखी कि के आ कहै छै यौ देखियौ अहाँ देखे के छै एकदम पसीना पसीना भऽ गेली भौजी की कहू अच्छा कोई बात नहीं सुनो ने एते अहाँ के सिखा देलो ना हम्म। एते पहले अहाँ प्रैक्टिस कर लिया हम्म। आ एक के बाद कतौ अहाँ के दिक्कत बुझायत हम डायरेक्टे अहाँ के सिखा दे प्रैक्टिकल कऽ देबै की ओ छोड़ि देबै कनि आगे पहिला दिन सोहारा तऽ नहि बनेबै दोसरा दिन अहाँ से टिप्स लऽ लेब तकर बाद बनेबै की एहन कोनो बात नहि मनेबै तऽ इहे हेतै अच्छा। मने एखन से अहाँ करबै ने तऽ अहाँके जे जे एकटा दिक्कत बुझायत ने जे चीज नहि सिखली सोहाग रा- रातिके दिनेमे आ सोहाग दिनेमे हमरासँ पूछि लेब अहाँ। अच्छा चलू बाप रे बहुत बहुत धन्यवाद भौजी अहाँके भौजी सब कथी ला रहे है तनी ये सब ला ना हाँ, हाँ? जैसे पूर्णे बड़ चार- भ- हाँ बड़ भजा कथी ला रहे है पूर्णे चार के पंथ पर हाँ, है ये- केतनो बूढ़ भजा त कथी भजा बूढ़ भजा त लोग दूर चल जा है हाँ? अच्छा कोई बात नहीं कन्या है तो भूल नहीं जाए हमरा सब नहीं ये भौजी केना भूलबे अहाँ सबके गोद में खेललहुँ हन पललहुँ हन भरलहुँ हन सब कुछ केलहुँ हन केना अहाँ सबके भूल तने कोनो भूल नहीं जाए

तोरा लाज होइ छौ एको रति आँय साला तोरा छओ दिन बियाह के छै छओ तारीख के आ तू हमरा अंगना में आबि के साला नहि तऽ काका, हम कहाँ लाज कुछ केलियै हो? कहाँ कुछ केलियै साला ने तू आबि के टपक जाइ छी आँय? अरे ओ नहीं तो भौजी से आयल छले कन बियाह शादी है ना तो बील के बात आयल छले पूछे ई एगो बहाना छियै जखने अंगना से हम निकलल कोई ने कोई आबि के टपक जाइ हमेशा छै। बुढ़वा के शक के बीमारी धेने रहे है कन

हे हे रुक रुक रुक हे जाय कत छी कनी करू ना लाओ ना हे ई नहीं तो सब्सक्राइब अच्छा अच्छा सब्सक्राइब आ हाँ। देखिए टुक टुक की ताकै छी झट से दबाओ ना तो लाओ ना यो ई ना तो? बेल आइकन अच्छा अच्छा बेल आइकन हाँ। तो ठीके कहे छथिन अगर नया नया मैथिली कॉमेडी वीडियो देखबा के है तो झट सन मंगला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करू लाइक करू और शेयर करू साथ में कमेंट करना नहीं भूलबे बाय